שבת קודש פרשת שופטים תשפ ה געפאלט אויס די הילולא פון די בעל תוס' יום טוב, ווי באקאנט אין די לעצטיגע יארן און ס'קאכט זיך אריין ביי כלל ישראל די מי שברך וואס די בעל תוס' יום טוב האט געמאכט, פאר די וואס רעדט נישט אין בית מדרש אויף וויפיל ישיעות מענטשן האבן וואס אלץ ס'גייט פאר ווייל מ'רעדט נישט אין בית מדרש. א געוואלדיגע זאך, אבער לאמיר רגע אריינטראכטן א נקודה אין המחשבה וואס קען אונז געבן א שטיקעלע הוראה מיט חינוך הבנים והבנות. ווי באקאנט האט דער בעל תוס' יום טוב געמאכט דעם ישוב ערך, נאך די צרות פון ווען עס איז געווען אין תח ותט אזעלכע צרות פאר כלל ישראל, האט מען מגלה געווען פאר די בעל תוס' יום טוב אז די צרות איז געקומען פאר איין סיבה ווייל מען האט גערעדט אין בית מדרש. די בעל תעודת יום טוב וואלט זיך געקענט אויפשטעלן אין בית מדרש ווי ווייס מען האט די באקאנטע רמו וגוי ארם בוי מען שרייט אן דער וואס רעדט אין בית מדרש. וואס האט די בעל תעודת יום טוב געטון? ער האט געמאכט א מי שברך. דער וואס רעדט נישט האט אזעלכע ברכות. און געטס א קוק צו די וגעארם בוי פון די הייליגע ר מ ובני ישראל יצא מיד ר מ רעדט מען נישט קיין סאך, אבער פון די מי שברך וואס דרייט זיך איבער וויפיל אידן ווערן געבענטשט וויפיל חיזוק אידן האבן פון די מי שברך פון די בעל תוס' יום טוב דאס איז געבליבן ווען עטס טראכטן פון מחנך זיין די קינדער איז באקאנט מען דארף זאגן מוסר און מען זאגט מוסר קען מיך איינער זאגן וואס טייטשט מוסר? מען פרעגט איינעם וואס טייטשט מוסר, ס'הייסט מען זאגט אריין מוסר, מען געבט אים מוסר. א איד איז צוגעקומען צו מיר געוויזן די תרגום אין פרשת עקב, כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מייסרך, זאגט דער תרגום, כמודי מאליו גברו יסברי ה' אלקיך מאליו ליה. מענעוולאך, אזוי ווי א מענטש לערנט אויס, מוסר מיינט אז מען לערנט איינעם עפעס אויס. ווען אונז זאגן מוסר פאר אונזערע קינדער און אונז ווילן אונזער קינדער זאלן אנהאלטן מיט עפעס וואס דאס מיינט אין חינוך, דארף עס זיין אויף א וועג וואס די קינד וועט עס מקבל זיין, וואס ער וועט עס אננעמען. לאמיר געבן א קוק אויף די בעל תוספות יום טוב וואס ער האט געטון נאך אזעלכע צרות, ער וואלט זיך געקענט אויפשטעלן בית מדרש, טייערע אידן געטס א קוק וואס דא גייט פאר, געטס א קוק וואס איז געשען מיט כלל ישראל, און דאס איז נאר געקומען ווייל מ'האט גערעדט אין בית מדרש, און מאכן אזעלכע מינע קולות וואס דאס וועט אויפרידערען די עולם. אבער איך ווייס נישט צו אונז וואלטן יעצט געוואוסט פון דער דרשה. איז געקומען דער בעל תוס' יום טוב און געמאכט א מי שברך, און געטס א קוק, די עולם איז אויף מיט דעם מי שברך. ווען ער טרענט צו אונזערע קינדער אונז זאלן זיי עפעס אויסלערנען זאגן מוסר, דארף עס זיין אויף א וועג וואס איז באהבה, מיט א ליבשאפט. דער בעל חובת אבות זאגט א יסוד גדול אין חינוך. ער זאגט, פארוואס דארפן אונז זיך אפגעבן מיט אונזערע קינדער וואס אונז האבן? ס'איז דער אייבערשטער'ס קינדער, אונז טוען דאך די תפקיד הבורא, אונז ברענגען אראפ קינדער אויף דער וועלט. וואס איז די ציווי וואס מ'דארף זיך אפגעבן מיט די קינדער? זאגט ער פאר א פסוק אין די תורה, ואהבת לרעך כמוך. פיר דיך אויף מיט דיין קינד אזוי ווי דו וואלסט געוואלט מען זאל זיך אויפפירן מיט דיך. און ווען דו מאכסט אמאל א טעות האסטו נישט ליב ווען א מענטש צעלייגט דיך און גיבט דיך אריין אזוי ווי עס דארף צו זיין. דו האסט ליב ווען א מענטש קומט צו צו דיך און ער גיבט דיך א קאמפלימענט, ער זאגט דיך א גוט ווארט, ער בענטשט דיך, ער דאנקט דיך, דאס האסטו ליב. דאס זאלסטו געדענקען און דאס וועט בלייבן, ואהבת לרעך כמוך לויט די בעל חובת הלבבות דער ראשון, דאס איז די סיבה פארוואס אונז דארפן זיך אפגעבן מיט אונזערע קינדער און זיי מחנך זיין, במילא מוז עס זיין מיט ואהבת לרעך כמוך, טראכט א רגע וואס דו האסט ליב געהאט וואס דיין טאטע האט דיך געזאגט ווי אזוי ער האט גערעדט צו דיך וואס ס'האט קאנעקטעד צו דיך און האסט עס ליב געהאט, אזוי זאלסטו מחנך זיין דיינע קינדער. און אויב ס'דא איינע פון די זאכן וואס קומען דיך ארויף וואס דו האסט נישט ליב געהאט, פרוביר עס נישט איבערצוטון צו דיינע קינדער, ואהבת לרעך כמוך. איי, ס'איז מיין קינד? ס'איז מיין קינד! לאמיר זינגען אנדערש די ניגון. און איך וועל פארציילן א מעשה. הרב החסיד רבי אלי' רוט די גאבע פון רבי שלום קעזווילער, ס'איז דא אסאך מעשה'ס פון אים, מענטשן האבן זיך געווייקט ביי אים. איז ער אמאל אהיימגעגאנגען מיט עפעס א איד, ס'האט אים באגלייט. פון בית מדרש ביינאכט. ר' אלי' רויט האט געהאט נעבעך א נישט געזונטע פרוי, א נערווען קראנק. זייער נישט געזונט. און ר' אלי' רויט וואקט אריין ביי זיך אין שטוב מיט די באגלייטער, און זיין רעבעצין זעהט ווי ער קומט אריין מיט איינעם, און זי נעמט זיך באַזידלען אין מײַן רעבעליע אין פֿראָנט פֿון יענע יונגערמאַן, װען באַגלײבסט באַגלײבסטו דו? װאָס טוסטו דאָ? דו װײסט װער ער איז? װאָס לױפֿסטו אים נאָך? און זי האָט אים ממש באַזידלט מיט בזיונות חריפות מאוד, אױף אַזױ װײַט, אַז דער יונגערמאַן האָט אָפּגעצױגן פֿון דאָרט ניט געקענט צוקוקן. אַ גאַנצע נאַכט דער יונגערמאַן האָט נישט אױסגעהאַלטן, דער נעקסטער צופֿרי האָט ער רעבעליע, ער פֿרעגט אים, רעבעליע! עד כאן! וויאזוי האלטסטו עס אויס? ביסט געווען שטיל א גאנצע צייט, האסט נישט געזאגט קיין ווארט, האסטו נישט שטיל געמאכט, האסטו געלאזט רעדן. רבי אלי' רוט ענטפערט מיט איין ווארט, איך פארשטיי נישט, ס'איז דאך מיין פרוי! ס'איז דאך מיין פרוי! ווי קען איך רעדן? ווי קען איך רעדן? ווי קען איך אים משתיק זיין? ווי קען איך אים זאגן א ווארט? טייערע עלטערן, ס'איז אונזער קינדער! ס'איז דאך מיין קינד! כ'דארף אכטונג געבן אויף אים! כ'דארף וואטשן אויף זיין כבוד! כ'דארף אכטונג געבן ער זאל נישט ווערן וויי געטון! כ'דארף אים זאגן מוסר מיט א באליבטע וועג, מיט א מי שברך! אזוי ווי זיי אויך העלפן אז מיר זוכה זיין צו די נחת פון אונזערע קינדער. א פרייליכן שבת און זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל!